Ньурбатааҕы кииннэммит библиотека иһинэн үлэлиир киэҥ историялаах Ньурба уоттара литературнай түмсүү билиҥҥи кэмин саамай хорутуулаах хоһоонньутун Тимофей Иванович Шестаков «Чохуруос» бу орто дойдуга уол оҕо буолан айааран түспүтэ сэттуон биэс сааһынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит хоһоон хонуутунан айаныҥ ситиһиилээх эрэ буоллун диэн баҕа санаабыт бастыҥын түмэ тутан Чокуруос хоһооннорун бар дьоммутугар бэлэх уунабыт Махталым бастыҥа, ама дуу былыр да баччаҕа аламай маҥан күн утаҕа түннүгү күлүмнүү сырдата төрүүр дьиэ хоһугар тыктаҕа Ийэккээн барахсан долгуйа иэйэхсит биэрэрин кэтэһэ, минньигэс талыыга ыллара мичээрдээн сэрэнэ сыттаҕа. Билэрэ буолуо ээ сүрэҕэ биир уолу таҥара уунуоҕун, киһилии сэрэйэн эрдэҕэ кэрэтиин кыыс буоллун, уол буоллун. Эйээрэ бэбээрэ түспүтэ, эдэркээн сиэстэрэ үөрбүтэ: «Бороскуо, оҕоҥ бу уу нуучча барахсан этэҥҥэ быыһанна, сааскы ый муус устар тохсуһа, сыл аайы кэлэҕин долгута, омуннаах махталым бастыҥа, олоҕу көрдөрбүт ийэҕэ Оҕо сааһым Оҕо буолан ойор-тэбэр, олус ыраас кырдаллааҕым. Чалбах уутун ойуун кэһэр, чараас мэник санаалааҕым. Холлоох буутум хото дайар, хонуу киэргэл алаастааҕым. Сылайаммын нуктаан ылар, сыламнатар сыһыылааҕым. Тэлэһийэ бэйдии сүүрэр, тэбэнэттээх майгылааҕым. Оту маһы көрөн үөрэр, ороһуйар саастардааҕым. Арыт ыллык уһун ньуурун атаралыы ойуолуурум, сибэккилээх эмиэ устун сиэлэ-дайа курбуулуурум. Дьири кини эккирэтэн, дьиэни-уоту умнуллааччы, этэрбэһи тэһэ үктээн, эһээбиттэн дьарыллааччы Ол да буоллар, оҕо сааһым оймолонон кэлэн ааспыт, олус кэрэ ахтылҕаным, ойуу буолан өйбөр саспыт Мэник тыал сүүрэлиир, ытыс таһынар ыас хараҥа ыгастаҕын муннубар Нүһэрдик айанныыр былыта ыанньыйан ардахтыан баҕарар. Бөһүөлэк ырааттар ыраатан, сулуска майгынныыр уоттара биирдиилээн көҕүрээн, умуллан, устунан көстүбэт буолтара. Уһун суол боруора харааран, нэһиилэ иннибэр көстөрө. Айаннаан иһэбин хаамыынан, сииктээх от сытыгар сөрөнө Айанныыр былыты сүгэн дуу, эбэтэр кэнниттэн үтэн дуу, миигинниин мэник тыал сүүрэлиир, аргыстаах айаны сүбэлиир Санныбар саһарбыт сэбирдэх, сылбырҕа бээлээхтик сыстаҥныыр, көхсөбүн күһүҥҥү кэритэх, көстүбэт кэриин тыаланньылыыр. Сайыҥҥы күөх түбүксүтүүтэ, дьыл кэмин эргитэ убанар, айылҕа бу кэхтэ көтүүтэ хаарыйа хардыылыыр тулабар, эмиэ да үөрүөхпүн билбэппин ириэккэс дьэрикээн көстүүттэн, санньардаах санааны иэппэппин сиппиэ илгистэр сөрүүнтэн, олоҕум боруорар күннэрин, күһүҥҥү барык түүн ыйыстар, тапталым таарымта кэмнэрин суолларын сүтэрэ балыйсар Эйигин көрсөрүм түүнүөһэ, түүҥҥү дьол суоһугар умайа, эдэр саас тапталын дьүһүйэ, абылаҥ имэҥэр сырайа. Таптыырым манньыат албааран, түөскүнэн ыгыта сыстаргын, этиэхтэн кэрэни таарыйан, тэтэрэ кыбыстан ыларгын.

Ый таптаан одуулуур Ый таптаан одуулуур түннүгэр Ыл көстүү доҕоруҥ түүн үөһэ, Түүн ордук мичээриҥ минньийэр, Сүрэхпин угуйар мүөлүтэ. Кыратык сылайбыт көрүҥнээх Ыл тараа сэгириэм суһуоххун, Түүн ордук толбоно кэрэлээх Ытыһым сылааһар дугуннуҥ. Ый таптаан одуулуур түннүгэр түөстэргин сэрэнэ арыйыы, толбон ый сыһыарбыт күлүгэр имэҥнээх иэйиибит сыһыарыы, уу чуумпу нуһаран түүннүгэ, түннүккэр сибэкки нуктааҕы, куйаарга далбаардаах көтүтэ тапталга баҕарда аймаабыт. Кэтэһэ эрэнэ көттүлэр, кэрэҕэ дьулуһар санаалар. Ый таптаан одуулуур түннүгэр Сүттүлэр, тэйдилэр, дайдылар Аан бастаан эн миэхэ кэлбитиҥ, амарах санааннан мичээрдээн, маҥнайгы хаар нарын иһиитин миэхэҕэ сылаастык бэлэхтээн, тоҕо дьэ чуҥкуйбут куулабар толоон тыа киэркэйэн түспүтэй Күһүҥҥү нуһараҥ чуумпубар күөх сайым күлүмэ бүкпүтэй, алҕаска ааһар кэм күлүгэ арыы тыа кэтэҕэр саспыта, дьыл кэмэ суураллар түбүгэ дьалыйан тулабын саппыта. Үрүҥ хаар үөрүүбүн үллэстэн, үллүйэр үөрүнньэҥ дууһабын, эн көрбүт иэйигэр бигэтэн, эйэҕэс бэйэҕин кууһабын Бары түмсэн үҥкүүлүөҕүҥ, дьик иһитэн-куйуһутан дьикти дорҕоон дьүрүһүйэр санаа хоту уйуһутан сырдык иэйии дьирэһийэр аптаах матыып байаан тыаһа арылынна дууһам миэнэ, ахтыбыппыан ыга кууһа аналлааҕыам кэлиий миэхэ. Алаас нарын ахтылҕана арыаллаата нуурал киэһэ, тапталлааҕыҥ харахтара таптыы таалар маннык кэмҥэ. Көрдөөх сааспыт эрчимнэрдээх кулууп дьиэтин эргийэрэ, көрүдүөргэ чүмэчилээх көхтөөх үҥкүү битийэрэ. Атастарыам, доҕотторуом, ааспыт кэми үргүтүөҕүҥ Байааммынан доҕуһуоллуом, бары түмсэн үҥкүүлүөҕүҥ Аптаах матыып байаан тыаһа Арылынна дууһам миэнэ Ахтыбыппыан ыга кууһа Аналлааҕыам кэлии миэхэ Ыл кэлии, доҕоруом Аартайга мутукча сытынан, амарах ийэлии куустаҕыан, дьиэрэҥкэй эйэҥниир ылыаҕынан дьиктилээх оҕо саас тыыннаҕыан, ыам ыйын салгына угуттаан, ыгыллар дьэргэлгэн салааҕым, минньигэс мүөтүнэн абылаан, мэниктии кучуйар алааһым, көҥүлгэ сөтүөлүүр санаакам, көччүйэ көтүһэр сырдыкка, туойуохпун тулланныыр баҕаккам, туллуктуу тутуһар ыллыкка. Ыл кэлий, уйаҕас доҕоруом, ырыалаах куустуһан хаамыахха. Ийэбит сүрэххэ кутуллуон, ийэтээхтиир кут-сүргэ кууһуохха. Күөх чэчи күөрчэхтии ыһыллар, көмүстээх сүүрүгэр сайыахха, сай сайын угуйар дуолугар саатааммыт астына дайыахха. Өҥүрүк куйааһым өттүгэр өйө нүөх чараҥым хатыҥар тулабыт дьиппиэрэ иһийэр тупсаҕай уостарын уҥарар Икки тылынан тылбаастанан хомуурунньукка киирбит очуос таас хайалар Сырыылаах санаа хамсыы-ылла тыргыллан, сылааны билбэккэ сыыгыныы сырылыыр, бохсуллан өндөйбөт Өлүөнэм мууһунан буурҕа тыал муоһалаах кый бырах айанныыр, аанньыйа айылҕам анааран оҥорбут арҕастаах уорҕалаах аартыга арыллар Үс сахам үөскээбит, уутуйан олорбут, үөтүүлээх дойдута таас мураан сыыйыллар. Төргүүлээх-мутуктаах түөрт сахам төрүөҕэ. Түөрэҕин бырахпыт төбүрүөн миэстэтэ. Удьуорун ууһаппыт дьиҥ сахам силиһэ, утумнаах кэскилин уруу хаан мэктиэтэ. Очуос таас хайалар Хайдах диэн туойуохпун оҕочоос санаакам оһуордаан иэппэтэх, тибиилээх ыллыккын тирэнэ оймуохпун тилэҕим тиэспэтэх, күлүгүм түспэтэх. Үргүөрдээх өттүктээх Өлүөнэҥ уорҕата үйэ саас туххары кылааннаан арчылыыр Үтүмэн үйэбит тойуктаах туоната үлүскэн олоххо уруйдуу айхаллыыр, кыыдааннаах тымныылаах кыһыҥҥы киэһээбэр кырачаан сүрэҕим сылааһын ыытабын, бар дьонум алгыһын иҥэрбит эркиҥҥэр баараҕай махталбын сыһыарыт тутабын Величавый горы Очоус

Хаар Тунал хаар үллүйэ үллүктүүр, тулубар үрүллэ үҥкүүлүүр, сир кырсын сэмэйдик симээтэ, сиэдэрэй көмүстүү тэлгээтэ. Маҥан хаар манньыйа кылбаарар, маанытык киэргэнэ сылаарар, килби кыыс кэриэтэ мичээрэр, киэмсийэ угуйа тэлээрэр Кырпай хаар ситтэрбэт быһыылаах, кыырайа-көтөрө кыһыылаах, сааскылаах ылааҥы санаалар саараама миигиттэн ыраахтар. Ытыспын чөкөччү тутаммын ыраас хаар кыыппаҕар уунабын Кыһыҥҥы чэбдик тыал аргыһын кыттыгас көрүгэр суунабын Билиибит билимэ, буукуба айыллан суруллар кэмиттэн дьон-аймах үтүөҕэ сырдыкка таласта, аан дойду сонуна сурукка тиһиллэн ааҕыллар буолбута күн ой тарҕатта. Библиотека диэн тэриллэн, тэнийэн, билиини биэрэргэ мэктиэ тыын буолбута оҕолуун-уруулуун олуһун тирэһэн олоҕун сайдыытын олонтон булбута. Биир үйэ устата өй-санаа күүрүүтэ, билиибит билимэ кэтит киэҥ аартыга, күөх-халлаан куйаарын курдары көтүүтэ, кэрэхсии кэпсиирбит ким бары аргыһа Бу нарын ньургуһун Сааскы күн сылааһын эмсэхтии иҥэрэн, сыа хаарбыт сыраллан ууланан баранна. Хас сыһыы, хас толоон харалдьык иэннэнэн, халыҥ хаар суйданан сибэккии тылынна. Алааһым нэлэмээн урсунан тэнийэ, араас өҥ алтыһан симээбит киэргэлэ, күөх көҕүөр хонуота, киэҥ кырдал туоната, көрүөхтэн кэрэтэ ньургуһун муората Сир ийэм кырсынан сирийэн алыйан, силистиин силбэһэн, сэбэрэҥ ньуоҕайан, үрүҥ күн сырайар утаҕар тардыһан, үүммүккүн эбиттии ньургуһун барахсан, хахсааттаах хаар силлиэ ытыйар сиһиктиир, халыҥ халыан тыал эйиигин хапсыччы биһиктиир, тымныынан хаарыйан мууһунан болгуолуур, тыынар нүөл салгынын эпсэри курбуулуур. Бу нарын бэйэлээх, бу намчы көрүҥнээх, бу хатыыр кэриэтэ боотоллон тураҕын, түү ньуолах умнастаах, синньигэс түрбүүлээх, түҥнэстэн биэрбэккин, түөрэххин ыыппаккын. Ол иһин дьонноруот сүрэҕин сүүйэҕин, олоххо дьулуургун, хорсуҥун киллэрэн, ол иһин ырыаҕа ылланан эрдэҕиҥ олус диэн тулуургун дьиҥ баарын биллэрэн Тулабыт сиэдэрэй, куугунуу кутуллар дорҕооҥҥо куустаран олоро түһүөххэ, эбэтэр сымсах да хоһооҥҥо эриэккэс тыллары көрдүөххэ. Ким сирэй, барыта үчүгэй, киириилээх-тахсыылаах олоххо. Тулалыыр тулабыт сиэдэрэй, олохпут муударай олбоххо